So, Dir Damen an Dir Hären, en schéine gudde Mëtteg. Ech si ähm, frou Iech äh, zerëmzegesinn, fir d'lescht virun der Summervakanz, an ech hu gemengt, et wär gutt, wa mer no deem leschte Regierungsrot, deen de Moie stattfonnt hunn, och d'Geleeënheen hätten, mat Iech ze schwätzen an Iech d'Méiglechkeet ginn, zu deenen eenzele Sujete Froen ze stellen an Iech och d'Aarbechte vun der Regierung vun de Moie ze resüméieren. Mir haten haut e ganz intensive Programm an der Regierung. deen eng Rei Akzenter gesat huet an der Sozialpolitik, an der Wirtschaftspolitik, an der Zukunftsgestaltung vun eisem Land. An ech stelle mat Satisfaktioun fest, datt eng ganz Rei vu Punkten, déi mer an der Erklärung zur Lag vun der Natioun gesot hunn, datt déi och hiren Nidderschlag fannen an Texter, déi elo op de legislative Wee ginn. D'Regierung huet also do schnell an effikass geschafft. Wat eng wichteg sozial Moossnam ubelaangt, ass et esou, dat d'Regierung de Moie beschloss huet, een Deel vun den Netzkäschten an Héicht vun 150 Milliounen Euro z'iwwerhuelen. Dat huet natierlech en Impakt op de Leiden hir Energierechnung. D'Präisser ginn duerch déi Moossnam stabiliséiert ginn, héchstwahrscheinlech esouguer liicht erof, obwuel datt den Energiepräisdeckel d'nächst Joer net méi existéiert. Et geet also drëm, datt mer zu Lëtzebuerg, wou d'Präisser vun der Energie scho generell méi niddreg si wéi am Ausland, datt mer déi och op deem Niveau kënnen halen a virun allem, datt mer se mëttelfristeg kënne stabiliséieren. Dat ass also eng wichteg Moossnam fir all d'Bierger am Land, all déi, déi Elektresch kafen. Et ass awer och wichteg fir d'Betriber, well selbstverständlech an enger Rei Secteuren a grad och a ganz ville Kleng a Mëttelbetriber den Energiepräis natierlech eng grouss Inzidenz huet op d'Resultater vun engem Betrib. An duerfir ass et, hei geet et eis drëm, also engersäits d'Kafkraaft vun de Leit ze stäerken an anerersäits ze kucken, datt eis Betriber och kënnen an der Zukunft weider produzéieren an iwwerliewen. Am Kontext vun der Modernisatioun vun eisem Land, am Kontext vun der Wirtschaftspolitik hu mer eng ganz Rei Moosname geholl, déi sech alleguerten areien an d'Zukunftsgestaltung a virun allem am Beräich vun de Satellitten, dem Weltall an der kënstlecher Intelligenz. Esou hu mer de Moien d'Mise en oeuvre vun dem Space Campus ugeholl, de Space Campus, deen also soll déi Betriber zesummebréngen op enger Plaz, déi d'Regierung duerfir zur Verfügung stellt, déi am Beräich vun der, vum Weltall täteg sinn. De Space Campus dee kënnt op d'Kockelscheier bäi déi fréier Polverfabréck. Op déi Plaz kënnt de Sëtz vun der Luxembourg Space Agency. Do kënnt en Inkubator, do komme Bürosraim, do kënnt en Espace fir kollaboratiivt Schaffen An no engem éischten Tour, deen den zoustännege Ministère gemaach huet, de Wirtschaftsministère, hu sech eng 17 Entreprisë schonn aus dem Weltall-Beräich gemellt, fir kënnen hir Aktivitéiten op dem Space Campus ze developpéieren. A mir hoffen a mir erwaarden eis, datt dat spéider bis zu 30, 35 Firme wäerte ginn. De Staat stellt also do besonnesch well dat och vill nei Entreprisë sinn, déi déi noutwendeg Infrastrukturen zur Verfügung, an domatter kënnen mer och eis Renommée an deem Secteur weider stäerken. An deem Kontext hu mer selbstverständlech och mat grousser Satisfaktioun dëser Deeg d'Nouvelle kritt, datt d'Acquisitioun vun der vun Intelsat duerch d'SES, datt déi vun allen zoustännegen Autoritéiten autoriséiert ginn ass. Dat war eng Prozedur virun der Europäescher Kommissioun. Doduerch datt d'SES elo Intelsat konnt kafen, ass d'SES gestäerkt ginn an där Orbite, wou d'SES aktiv ass, nämlech an der mëttlerer Äerdorbit, datt do de Leadership vun der SES op en Neits confirméiert ginn ass. Dat ass wichteg, well mer wëssen, datt am Satellitteberäich sech grad och an Amerika an op anere Plaze vill deet, op enger anerer Orbit. An dofir ass et wichteg, datt d'SES sech jo hei konnt ausbreeden. Dir wësst, datt de Lëtzebuerger Staat e wichtegen Actionnaire vun der SES ass. Mir hunn also déi Operatioun wärend där ganzer. Prozedur enk begleet, och ech selwer als fir d'Satellitten zoustännege Minister. A mir freeën eis also, datt mer elo do eng Etapp méi wäit komm sinn. An dee Marché muss sech permanent upassen un nei technologesch Entwécklungen. Am Beräich vun de Satellitten huet d'Regierung dann och de Moie gréng Luucht gi fir de Projet de loi, deen d'Acquisitioun vun engem zweete LuxGovSat ze finanzéieren, op de Wee ze ginn. LuxGovSat ass eng Joint Venture tëscht dem Lëtzebuerger Staat an der SES. Dat heescht, et ass déi Firma, déi déi Modalités pratiques dono muss ëmsetzen, mee de Lëtzebuerger Staat ass bereet, an där noutwenneger Augmentation de capital, déi duerfir noutwendeg ass, 100 Milliounen op den Dësch ze leeën, fir kënnen dee Satellit dann ze lancéieren. Dat ass e Satellit, dee Kommunikatiounssatellit fir Regierungs a militäresch Zwecker. An dat ass Deel vun eisem Effort vun der Verteidegung, Deel vun eisem Effort vun der Sécherheet. Dat ass e Satellit, deen eng duebel Natur huet, dass dual use, also souwuel zivil Kommunikatioun wéi militäresch, mä an deem Kontext, wou mer sinn, ass et, mengen ech, och fir Lëtzebuerg an e puer Hinsichte ganz wichtig, engersäits well mer weisen, datt mir am Beräich vun de Satellitten en Know-how hunn, dee vill aner Länner eis beneiden, dee mer kënnen och weider no vir dreiwen. Et ass wichteg fir eis NATO-Alliéierte fir hinnen ze weisen, datt mir och kënnen hëllefen anere Länner Capacitéiten zur Verfügung ze stellen, déi si net hunn. Si hunn aner Equipementer, déi mir net hunn, mee mir kënne bäi de Satellitten am Déngscht vun der Sécherheet vun eisem Kontinent eis Contributioun maachen. An drëttens ass dat wichteg, well et e wichtege Retour économique och ass, dee mer bäi der Sécherheet, bäi der Verteidegung hunn, well hei si Suen, déi fléissen an d'Lëtzebuerger Ekonomie, déi fléissen an d'Entwécklung vun eise Satellittecapacitéiten, an dat ass, mengen ech, ganz positiv. Am nämmlechte Sënn vun der Modernisatioun vun eisem Land, vun eiser Wirtschaft, vun der Zukunftsgestaltung, vum Stäerke vu Lëtzebuerg fir d'Zukunft hu mer dann och decidéiert, datt Mir hu eng Strategie ugeholl fir d'automatiséiert Fueren, d'autonoomt Fueren. Dat ass eng wichteg, mee komplizéiert Matière, déi mer an dem Koalitiounsaccord och festgehalen haten. Mir sinn elo do e gutt Stéck viru komm. Do geet et drëm, op automatiséiert Autoen op den Autobunnen, do geet et ëm Robotaxien, do geet et ëm automatiséiert Logistik. Mir hunn elo eng Strategie ugeholl, déi muss natierlech elo nach ëmgesat ginn. E wichtegt Stéck an deem Kontext wäert sinn eng Gesetzgebung, déi dat autonoomt Fueren op der Strooss encadréiert, och Froe vu Responsabilitéit an Ähnlechem festleet. Mir ginn dervun aus, datt dee relevante Projet de loi an den nächste sechs bis zéng Méint wäert virleien. Mir gesinn och, datt aner Länner an Europa sech och op deem Beräich positionéieren. An duerfir ass et wichteg, datt Lëtzebuerg dat och ka maachen. Mir hätte gären, datt Lëtzebuerg do eng Leadership-Positioun hätt. An et ass an deem Sënn, datt mer déi Lëtzebuerger Strategie fir automatiséiert Fueren ugeholl hunn. well eist Zil ass, an dëser Legislaturperiod, souwäit dat méiglech ass, do éischt konkret Aktiounen um Terrain ze gesinn. Wann ee vun AI schwätzt, dann ass et och wichteg, datt ee weess, wat vun AI-Algorithmen bäim Stat besteet a fonctionnéiert an duerfir hu mer och de Mueren als Regierung d'Digitalisatiounsministerin chargéiert, fir e Regëster op d'Been ze setzen, deen all déi Algorithmen, déi beim Stat bestinn, regroupéiert, fir esou ze wëssen, a wat besteet an zweetens Synergien ze schafen, do wou déi noutwenneg sinn. Wat aner Themen ubelaangt, kann ech Iech nach soen, datt mer de Moien och eng déifgräifend Reform vun der Mediegesetzgebung ugeholl hunn. Do geet et drëm, fir eigentlech där neier Medienlandschaft Rechnung ze droen. Fréier waren dat méi déi, Déi geschriwwe Press an d'Radioen. Haut ginn et natierlech vill méi Plattformen an duerfir hu mer elo eng technologieneutral Approche, wou all Medieservicer a Fournisseure mat den nämmlechte Grondprinzipien behandelt ginn. Mir hunn och den Ausbau vun de Kompetenzen an der Onofhängegkeet vun der ALIA virgesi war, dee muss sech dann och ëm anerer bekëmmere wéi bis elo, an et gëtt och zum Deel eng Vereinfachung vun administrative Prozeduren. Mir hu selbstverständlech de Moien och iwwer eng Rei vun internationale Sujete geschwat. Mir hu wéi vill Mënschen hei am Land mat grousser Mat groussem Schreck, mat Schock, déi Biller am Kapp, déi mer gesinn am Gaza, déi sinn absolut inakzeptabel. D'Regierung huet nach eng Kéier ganz kloer ausgedréckt, esou wéi och mer dat schonn an der Woch gemaach haten, duerch Eng Deklaratioun, déi den Ausseminister am Numm vun der Regierung mat ënnerstëtzt huet, datt mir der Meenung sinn, datt direkt esou vill wéi méiglech humanitär Hëllef muss kënnen an de Gaza erakommen. Et gëtt keng Excuse, fir datt Mënschen, zivil Leit, och keng aner Leit, erhéngere gelooss ginn. Dat ass absolut inakzeptabel. Dat verstéisst géingt all Prinzipie vun der Mënschlechkeet an verstéisst natierlech och géingt d'internationaalt Recht. Mir wäerten eis also weider staark maachen als Deel vun der Weltgemeinschaft fir eng humanitär Léisung am Gaza, och fir e Waffestëllstand a selbstverständlech och wëll d'Lëtzebuerger Regierung sech och konstruktiv an direkt abréngen an all Schrëtter, déi ënnerholl ginn, fir e stabile Fridden an eng Zwou-Staate-Léisung am Noen Osten fäerdeg ze bréngen. Den Ausseminister geet nach dëse Mount op eng Sitzung zu New York vun der UNO, en préparatioun vun enger Sitzung am September, wou mir iwwer dee Sujet méi definitiv wäerte schwätzen. An an där Sitzung am September, Enn September op der UNO, wäert ech och zesumme mam Ausseminister higoen, op där et dann méiglecherweis zu weidere Schrëtter, konkrete Schrëtter fir d'Unerkennung vu Palästina am Kader vun enger dauerhafter Friddensléisung muss an där Regioun kommen. De Misär an där Regioun huet ze laang gedauert. Do muss et zu enger friddlecher, dauerhafter Léisung kommen. Mir hunn eis selbstverständlech och iwwert d'Tariffnegociatiounen tëscht der Europäescher Unioun an Amerika ënnerhalen. Dat si ganz schwiereg Verhandlungen, déi gi geféiert vun der Europäescher Kommissioun, well d'Handelspolitik ass eng exklusiv Kompetenz vun der Europäescher Kommissioun. Mir sinn als Regierung der Meenung, datt e de fräien Handel noutwendeg ass, datt de fräien Handel net gutt compatibel ass mat Douanestariffer, an dofir ënnerstëtze mer all Schrëtt vun der Europäescher Kommissioun, fir déi Douanestariffer esou niddreg wéi méiglech ze halen an am beschtefalls iwwerhaat keng Douanestariffer ze hunn, wann et herno D'Dwuanstariffer ginge ginn op enger Säit, da wäert d'Lëtzebuerger Regierung dat net als eng gutt Solutioun emfannen, mee wäert dat da just unhuelen, wann dat en allgemenge Konsensus an der Europäescher Unioun ass, well mir wëllen Handel mat Amerika maachen. Mir wëssen, datt et en Handelsdesequiliber gëtt, mee en dierf net dauerhaft de fräien Handel tëscht Europa an Amerika a Fro stellen. An duerfir hoffe mer, datt d'Europäesch Kommissioun an den nächsten Deeg och dësem Wonsch no kengen Tariffer oder ganz wéinegen Tariffer, deen d'Lëtzebuerger Regierung ausgedréckt huet, och nokënnt. Voilà, dat vläicht e bëssen den Tour ronderëm eng Rei Sujeten. Et géinge vill aner Sujeten nach ginn, mee vläicht maache mer elo emol e puer Froen, da komme mer op déi Sujeten zrëck, souwäit dat noutwendeg ass. Merci fir elo, an da maachen ech d'Tür op fir Är Froen.
Thomas Berthold vum Posten. Gëschter koum et jo zu enger grousser Pann beim Postreseau. Meng Fro ass, Um wéi vill Auer krut Dir dovunner Bescheed gesot a wéi ofhängeg si Servicer vum Staat, vum Postréseau, wann ee gesäit, datt Problemer beim CGDIS a bei der Police wor.
Ech sinn am Laf vum Nomëtte souwuel vu mengen zoustännege Beamte wéi vum fir d'Post zoustännege Minister, den Här Delles, informéiert ginn. Ech muss soen, mäin Telefon huet fonctionnéiert, mee ech mengen en huet och iwwer WhatsApp ugeruff an ech war op engem Internetreseau, op engem Wifi connectéiert. Dat wat gëschter geschitt ass, ass ganz schlëmm, well et beweist wéi fragil e Land ass. Et ass och Wichteg mengen ech, mir si jo emgaangen, och ënner menger Autoritéit, eng national Resilienzstrategie auszeschaffen, wou den Haut Comité à la protection nationale den Optrag kritt huet vun der Regierung, dat ze maachen. An ech mengen, d'Lektione vu gëschter, déi musse selbstverständlech doranner fléissen, y compris déi Fro, déi Dir elo grad gestallt hutt, Wann d'Telefone just op engem Réseau sinn, ass dat gutt, ass dat net gutt? Och d'Fro, wéi ee kann an Zukunft sécherstellen, datt déi Messagen, déi verschéckt gi sinn, esou sinn, datt d'Leit se och verstinn. Net jiddwereen ass an der nämmlechter Fäegkeet, op sengem Telefon Saachen anescht anzestellen. Duerfir, ech mengen, et ass gëschter, Gott sei Dank, no wéineger Stonnen ass déi Pann behuewe ginn. Mer wësse jo nach net genee, wat d'Ursaach ass, mee ech mengen, et muss een déi Saach schonn ganz seriö huelen. A mir hunn déi zoustänneg Ministeren och gefrot, mat hire Servicer ze kucken, wat genee gëschter geschitt ass, wat ass d'Ursaach, mee och wat sinn d'Lektiounen, déi mer aus där Pann vu gëschter kënnen zéien. Et ass ganz kloer, datt do eng Rei Saache net fonctionnéiert hunn, kann een dat évitéieren oder net? Wéi gesot, dat ass jo de But vun enger Resilienzstrategie, de Stat mat all senge Ramificatiounen, Police, CGDIS, Spideeler, dat déi och fonctionnéieren, wann iergend eppes vu bausse geschitt. An ech mengen, do muss mer eng Rei Lektione vun deem vu gëschter zéien, mee dat ass sécherlech haut ze fréi, well mer nach net genee de weder d'Analys vu wat geschitt ass, nach de Bilan vun deem wat vläicht manner gutt geklappt huet ewéi dat hätt misse sinn. Mä aus all Erfarung léiert een, an dat ass sécherlech och vu gëschter zréckzebehalen.
Bon, wa mer schonn bei deem Sujet sinn, da bleiwen ech do derbäi. Der Post hir technesch Problemer sinn jo hir Saach, dat analyséieren si. Mee et goufen eben och Problemer mat der LU Alert. Also ech kenne Leit, déi kruten elo um fënnef op zwielef haut nach eng. Kéint ech e blöde Witz maachen a froen, Hu mer schonn erëm e Problem, Här Minister? Oder voilà, wat sinn Är Conclusiounen dozou, wéi LU Alert funktionéiert? Wat awer och éischter an der Regierung hirer Responsabilitéit ass, dat ass wéini datt si iwwerhaat no bausse kommuniquéiert huet. Ären Communiqué iwwert d'Cellule de crise, deen ass och eréischt komm, nodeems datt am Fong de Réseau erëm fonctionnéiert huet. Hätt Der do awer net vläicht e bëssen éischter missen eppes soen, wat d'Leit sollte maachen? An drëttens wollt ech Iech froen, ob Dir an der Cellule de crise oder och de Moie vu Fäll gewuer gi sidd, wou effektiv vläicht eng Ambulanz net oder net zur Zäit komm ass? Also wësst Der, ob Leit zu Schued komm sinn duerch déi Pann? Neen, dat weess ech net. Ech mengen och net, datt dat den Objet vun der Cellule de crise war. D'Cellule de crise ass gëschter Mëtten op mäi Wonsch zesummekomm. A vue datt et sech ëm e Problem vun der Post gehandelt huet, hunn ech de Minister, deen zoustänneg ass fir d'Post, den Här Delles, gefrot, déi Sitzung ze presidéieren an zugläich den Innenminister, deen zoustänneg ass fir d'Police a fir de CGDIS, gebieden, och un der Cellule de crise deelzehuelen. Do ass, wéi gesot, fir d'éischt emol gekuckt ginn, wat ass iwwerhaapt geschitt, well éier ee communiquéiert, muss een natierlech och kucken, Wat wësse mer, wat ass geschitt? An direkt nodeem dat gemaach ginn ass, sinn du och, ass kommunikéiert ginn. Lo kann een ëmmer éischter kommunikéieren, mee et muss een natierlech och oppassen, datt ee keng Falschmeldungen an esou engem Moment erausgëtt. Mee wéi ech virdru gesot hunn, ech mengen, dat ass elo gëschter geschitt, mir sinn elo eréischt e puer Stonnen duerno an ech mengen, et ass ze fréi, fir dorausser Konklusiounen ze zéien. Déi zoustänneg Servicer mussen elo alleguerten opschreiwen, wat huet geklappt, wat huet net geklappt, an dann zéie mer dorausser d'Conclusiounen.
Dir hutt elo, wann ech Iech richteg verstanen hu gesot, Dir wësst net vu Leit, déi zu Schued komm wären, well d'Services d'urgence net ze erreeche waren. Wier dat, also wann Dir sot, dat ass net der Cellule de crise hiren Objet, weem säin ass et dann, fir erauszefannen, ob een doduerjer zu Schued komm ass oder net? Well d'Post mécht dat jo net, denken ech. Déi rifft jo net bei de CGDIS un an si freet, wien ass net komm. Meng Äntwert op Är Fro war, D'Cellule de crise ass gëschter Owend zesummekomm, déi hat net deen doten Objet. Et ass selbstverständlech, datt den zoustännege Minister fir déi Servicer dat muss bei senge Servicer froen. Mee dat, meng Äntwert war just, datt dat net d'Aufgab war gëschter vun der Cellule de crise. A vläicht weess och den Innenminister dat, ech selwer sinn elo net informéiert ginn, datt esou eppes geschitt ass. An ech hoffen, datt dat net geschitt ass. Mee ech kann Iech doriwwer keng Informatioun ginn, well ech déi Informatioun net hunn.
Déi Responsabel vun der Posten hu mail erkläert, datt et net méiglech ass fir de Moment de Provider kënnen ze wiesselen, an Noutfäll wéi gëschter an och soss net. Eng Fro vun nationalem Roaming, mussen do Changementer kommen Ärer Aschätzung no?
Ech sinn net den Expert vun Telekommunikatiounen. Et ass kloer, datt een en Abonnement huet bei enger Firma an datt een da mat där Firma liéiert ass, ob een dat anescht ka gestalten tëscht den Opérateuren an engem Krisefall oder ëmmer, dat kann ech Iech net beäntwerten. Dat muss ee sécherlech kucken an dat erkläert och, well ech déi Fro virdrun net ganz beäntwert hat, dat erkläert och, Mengen Informatiounen no firwat verschidden LU-Alerten vill méi spéit komm sinn, well déi ebe komm sinn op engem Réseau dee par ailleurs net fonctionnéiert huet, sauf wann déi Leit um Wifi waren. Ech muss Iech soen, op deenen Telefonen déi ech hunn ass déi Alerte zu engem am fréien Owend komm an dat ass bei ville Leit esou gewiescht, well wéi déi Alerte komm sinn, war ech an engem Telefonsgespréich mam Ausseminister a mir sinn ënnerbrach ginn, well op all eisen Telefone sinn déi Alerte komm an dat war am fréien Owend. Ech weess och, datt eng Rei Leit se méi spéit kritt hunn an do musse mer och kucke firwat dat esou ass. Wéi gesot, ech kann Iech haut op déi Froe keng Äntwert ginn, well mer déi Äntwerte nach net hunn. Et si berechtegt Froen Ärersäits, mä ech mengen, dat muss een den zoustännege Ministeren a virun allem hiren technesche Servicer elo emol loossen, datt déi dat kënne kucken. Ech sinn, ech schaffen net bäi der Post, mä all déi Konsequenzen, déi domat zesummenhänken, si selbstverständlech Froen, déi d'Regierung an déi zoustänneg Ministere musse kucken, fir wann dat nach eng Kéier geschitt, an dat ass, wéi gesot, nach eng Kéier aus all Kris muss een ëmmer Saache léieren. Hei war se Gott sei Dank no e puer Stonne geléist, mee et hätt jo och nach kënne méi laang daueren. An nach eng Kéier, dat ass am Fong den Objet vun enger Resilienzstrategie. Och eng Cyberattack, ähnlech Saache muss een ëmmer kucken, wat fonctionnéiert dann nach a wat kann ee maachen. Dat ass dat, wat ee Business Continuity nennt, an dat muss beim Stat selbstverständlech och fonctionnéieren. Wësst Dir, wéi zäitno déi zoustänneg Ministere sech mat de Vertrieder vun der Post zesummesetzen? Geschitt dat eréischt, wann d'Ursaach definitiv gekläert ass, oder scho virdrun? Ech hu vum Minister Delles verstan, datt hie permanent am Gespréich ass mat der Post. War dat och gëschter Mëtte, well hien huet mer x-mol ugeruff, fir mech ëmmer um Lafenden ze halen, soudatt ech mengen, datt et ganz logesch ass, datt déi Gespréicher umgaange sinn. Allerdéngs kann ech Iech net soen, wéi laang dat dauert, bis déi technesch Äntwerten do sinn. Sinn nach Froen zu anere Sujeten?
Ech wollt kuerz rëm iwwert d'Post. Dat heescht, all d'Servicer vum Staat, déi lafen iwwert d'Post oder sidd Dir do mat enger aner Telekommunikatioun beim Staat oder musst Der do Iech e bësse méi, also aner och Servicer, fir esou Situatiounen ze vermeiden?
Souwäit ech weess, sinn d'Servicer vum Staat, op d'mannst déi Telefonen, déi, vun deenen ech weess, déi sinn alleguerten bäi der Post, wat och e bësse logesch ass, well d'Post ass e staatleche Service. Duerfir ass dat net anormal. Soss nach Froen?
Ech wiesselen da ganz kuerz de Ressort. Wat den neie Satellit ubelaangt, hutt Der gesot, dass Augmentation de capital vun 100 Milliounen Euro virgesinn ass. Ass dat och de Käschtepunkt vum Satellit oder kënnt Der deen och elo schonn aschätzen, wat de Käschtepunkt méi genee ass?
De Satellit, wéi gesot, dee gëtt net kaf vun dem Lëtzebuerger Staat selwer, mee duerch déi Joint Venture, déi mer hu mat der SES, An déi genee Modalitéiten dovunner, déi mussen innerhalb vun där Firma gekuckt ginn, och mat der SES, déi do eng grouss Kompetenz dran huet. Wat mer awer och decidéiert hunn, vue datt et jo e Satellit ass, dee gebraucht gëtt fir Regierungs a militäresch Zwecker, datt mer och d'Defense autoriséiert hunn, Capacitéiten op deem Satellit ze kafen. Dee Satellit, deen ass jo och nach net direkt do. Mir hunn elo emol d'Décision de principe geholl. Dee Satellit, dee wäert 2029, 2030 an der Orbite sinn. A bis dohinner mussen déi Modalitéiten do nach gekuckt ginn, och mat wéi engem Lanceur dee eropgeschéckt gëtt, wat natierlech en Käschtefaktor och ass, an dat ass eise Wonsch, wann dat méiglech ass, fir dee mat enger europäescher Rakéit eropzeschéissen, mee och dat ass Objet vu kommerzielle Verhandlungen, déi nach net gemaach gi sinn.
Dass mer elo kee Mëssel kréie mat deenen 100 Milliounen, ass dat den Deel vun der Regierung oder ass dat déi ganz Augmentation de capital, vue dass et jo en joint venture ass? Ech kann nëmme schwätze fir d'Regierung. Dat ass den Deel vun der Regierung. Okay, dat heescht, d'Augmentation de capital u sech ass warscheinlech jo da gréisser, soss giff Der jo SES Ë, mee d'SES ass eng cotéiert Gesellschaft an 't ass un der SES, déi Modalitéiten ze decidéieren an ze annoncéieren, wa si dat fir richtig fënnt. Ech kann nëmmen huelen, datt mir haut d'Décision de principe geholl huet, fir an d'Gespréicher mat der SES ze goen, fir ze kucken, datt dee Satellit ka lancéiert ginn, wann dann déi noutwendeg Autorisatiounen och vun der Säit vun der SES do sinn.
Ech wollt nach froen, wéi Är Virbereedunge lafe fir déi weider Ronn den drëtten September mat de Sozialpartner.
Ech wëll fir d'éischt soen, datt ech ganz frou sinn, datt mer et fäerdeg bruet hunn, an deenen zwou Sitzungen, déi stattfonnt hunn am Juli, d'Sozialpartner beieneen ze kréien, datt mer, och wann et intensiv Gespréicher waren, och heiansdo Tensiounen tëscht de Sozialpartner ze spiere waren, dach jiddweree wollt, datt mer géingen dee soziale Fridden an déi sozial Stabilitéit hikréien. An dat war och ganz kloer d'Zil, wat mir als Regierung eis gesat haten. Lëtzebuerg ass e Land, wou mer als wirtschaftlechen Atout och d'sozial Stabilitéit an de soziale Fridden hunn. Dat empêchéiert net, datt een ënnerschiddlech Vueë kann hunn, datt ee mateneen diskutéiert. Ech mengen, dat ass an der Natur vun enger Demokratie, dat ass an der Natur vun enger sozialer Demokratie. Mee ech menge mer sinn e gutt Stéck virukomm an elo muss am Summer jiddweree mat sech zur Kouer goen. Mee mir hunn nach net dee ganze Wee gaangen. Mir diskutéieren jo iwwer eng ganz Rei vu Sujeten, a bei all deene Sujete si mer nach net op engem gemeinsamen Nenner ukomm. D'Aufgab vun der Regierung war och net, fir nei Propositionen op den Dësch ze leeën. D'Aufgab vun der Regierung war, esou hunn ech dat vun Ufank un definéiert, fir Brécken ze bauen tëschent de Sozialpartner. An d'Léisung wäert, wéi esou oft an enger Demokratie, a Kompromësser leien, déi vu jiddwerengem e bëssen seng Iwwerleeunge mat erabréngen, an dat gëllt souwuel fir de Sujet vun de Pensiounen, wéi de Sujet vun der den Öffnungszeiten am Commerce an der verlängerter Sonndesaarbecht och am Eenzelhandel. An all deene Sujeten spiert een, datt eng Beweegung do ass, mee mir sinn nach net bei engem Resultat am Summer. Ech hätt och léiwer déi Gespréicher am Summer fäerdeg gemaach. Ech mengen, d'Regierung ass jo nach ëmmer um Schaffen. Mir hate jo de Moien och Regierungsrot, mee et waren ëmmer erëm aner Sozialpartner, déi net do waren. An et war awer den allgemenge Wonsch, datt wann een esou Gespréicher féiert, datt dann déi Responsabel vun alle Partner mat um Dësch géinge sëtzen an net géinge weider negociéieren, wann ee feelt, à vue datt nun emol vum 15 Juli un bis Enn August ëmmer erëm aner Leit an der Vakanz sinn, hu mer duerfir gesot, da musse mer dat op den Ugank September vertagen. Mir si jo och net an enger Kris, et ass an deem Sënn anescht wéi bei Reuniounen déi an der Vergaangenheet stattfonnt hunn, an der Finanzkris oder an der Covidkris, wou et missten op der Sekonnt eppes decidéiert ginn. Hei si mer jo u strukturellen Adaptatioune vun eisem System. Déi änneren och net tëschent elo an dem September, well déi Theme si grad esou aktuell am September, wéi se am Juli sinn. Mee nach eng Kéier, mir zielen op e Geescht vum Kompromiss. Mir wëllen de soziale Fridden an ech hoffen, datt mer am September zu engem Resultat kommen, dat ass vläicht net den drëtte September, mee datt mer dat am September fäerdeg bréngen. Wéi gesot, et sinn ënnerschiddlech Sujete, wéi Der wësst. Elo am Summer, mengen ech, geet et virun allem drëm, eng Rei vun deene Saachen, déi nach noutwendeg sinn, och ze berechnen, dann och fir déi Sitzung vum drëtte September dat eent an dat anert op de Pobeier ze bréngen. Bis elo waren dat mëndlech Gespréicher, wou jiddweree seng Vuen exposéiert huet. An dann hu mer heiansdo versicht, déi Brécken ze bauen, mee datt mer kënne vläicht den drëtte September och deen eenen, dee aneren Dokument, wou mer dat opschreiwen, kucken. An dat ass d'Aufgab vu jiddwerengem während dësem Summer. Dat heescht, déi Virschléi, déi bis elo op den Dësch komm sinn, déi goufe verschrëftlecht an och un d'Sozialpartner verschéckt? Nee, nee.
Nee, nee. Mir hunn, bis elo hunn ech, hu mir just mëndlech mateneen diskutéiert a justement dat muss elo geschéien. Mee fir den Moment huet, gëtt et kee Pobeier, wou all déi Saachen do dropstinn.
Fir dann do nozehaken, Wat ass dann Ären Objektiv, wat am September herno soll um Dësch leien? Soll do e schrëftlechen Accord um Dësch leien, deen Dir an d'Sozialpartner ënnerschriwwen hunn? mä de separate Ofkommes mat deenen eenzelne Sozialpartner, oder wat ass Är Virstellung dovunner, wat dono soll, wat Der herno annoncéiert? Gëtt et herno e schrëftlechen Accord, wou jiddereen ënnerschriwwen huet?
Mir hunn hei mat ënnerschiddleche Sujeten ze doen, déi net direkt zesummenhänken. Dofir ass et jo och keng Tripartite, éischtens well et keng Kris gëtt an zweetens well et net ee Pak ass vu Moossnamen, mee et gëtt sécherlech, an dat ass eist Zil, eng hoffentlech gemeinsam Positioun zu jiddwerengem vun deenen dräi Sujeten. Dat kënnt och schonn eleng dohier, datt verschidde Sozialpartner mat verschiddene Sujeten näischt ze doen hunn. D'CGFP zum Beispill huet logescherweis näischt ze doen mat den Öffnungszeiten am Handel. Duerfir mengen ech, datt eist Zil muss sinn, datt een eng Lëscht vu Punkten huet, op déi hoffentlech déi dräi Sozialpartner d'accord wäere fir de Pensiounssystem ze stabiliséieren engersäits a fir eng Kompromëssléisung ze fanne tëscht de Sozialpartner betreffend d'Ouverture am Eenzelhandel. Mee wéi gesot, ech gesinn dat éischter als e Pobeier, wou dat, wat mer dann als Resultat vun deenen Diskussiounen dat festhalen, an net eng Zort Kontrakt, dee mer do ënnerschreiwen. Ech mengen, d'Natur vun de Sujeten ass anescht, wéi dat bäi viregte Reuniounen an anere Legislaturperiode war. Mee natierlech, ech kann haut net virausgesinn, wat déi dräi Partner, déi do um Dësch sëtzen, ob déi zu engem gemeinsamen Accord kommen. Mäi Wonsch ass et, datt dat am Intérêt vum soziale Fridden, am Intérêt vun der Stabilitéit an eisem Land méiglech ass. An ech wäert alles maachen, zesumme mat de Kollegen an der Regierung, fir dat Resultat ze erreechen. Voilà, dann soen ech Iech villmools Merci. Ech entschëllege mech och fir déi Auerzäit, wou dës Reunioun stattfonnt huet, well ech fueren elo op Senneng, fir de Premierminister vun Irland ze empfänken. Irland ass e wichtegt Land fir Lëtzebuerg fir Sujeten och ze diskutéieren, déi mat der Finanzplaz och zesummenhänke mat der allgemenger Entwécklung vun Europa. An duerfir freeën ech mech op déi Entrevue mam Premierminister vun Irland zu Senneng. An do ass jo och herno e klenge Point presse fir déi, déi déi Sujeten interesséieren, sinn Dir da häerzlech wëllkomm, Dir oder Är Kolleegen herno eis zu Senneng mam Premierminister Martin ze gesinn. Merci an da wënschen ech Iech all e schéin Summervakanz. Ech hoffen, datt Der e bëssen Zäit och kritt fir auszespanen. Ech wënschen Iech also eng schéin Summervakanz a wann dringend Saache sinn, ass d'Regierung ëmmer handlungsfäeg. Dat hu mer de Moien och nach eng Kéier confirméiert, soudatt D'Regierung wäert weider och am Summer hir Responsabilitéiten an hir Aarbecht maachen an iwwerhuelen. Merci villmools.